Ne mbo'ehára, ãita nendive ikatu hag̃uáicha ñañembokatupyryve guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã haipyrépe. Ko árape jaikuaáta ñe'ẽnga, ñanembo'epyrã ñe'ẽnga, ñe'ẽpehẽ ñemohenda, avei ñe'ẽ peheteĩ, ñe'ẽ pehekõi, ñe'ẽ peheapy ha ñe'ẽ peheita. Mba'épa jahupytyse ko árape? Oñemomandu'a jey ñe'ẽngáre. Omopehẽkuaa ñe'ẽ. Oikuaa mba'éichapa oñemopehẽ ñe'ẽ. Jaiporúta ñe'ẽnga ikatu hag̃uáicha jaikuaa ko'ã mba'e. Nde reikuaa ha ko'ág̃a jarepukáma voi hína. Aháta aju, he'i osóva. Ápe oĩ hína mokõi mitã oñembosaráiva. Avei ñande jaikuaa hína pe kururu ivaieterei upévare hi'ã che upévare ojeporu hína ko mymba ikatu hag̃uáicha oje'e. Ivai la kuádro he'i kururu omañárõ espéhope. Nde oiméne reikuaave hína ñe'ẽnga ág̃a katu amombe'u jeýta ambue. Apúrope jakare jepe ojahoga. Oka'úva ha mitã siérto guánte he'i he'i voi hikuái pérupi. Hova konosído chéve ko típo, he'i oka'úva omañárõ espéhope. Ko'ápe javy'ave, he'i ova ramóva. Péva hína hoga pyahu. Péicha nde ikatu reheka ambue ñe'ẽnga. Ko'ág̃a jahechamíta mba'éichapa ikatu ñamoñe'ẽpehẽ peteĩ ñe'ẽ. Upeva'erã jaikuaáta hína ñe'ẽpehẽ ñemohenda. Ko'ápe jaguereko ñe'ẽ aguapy. Ñamoñe'ẽpehẽramo ñamoĩ hína A, gua, py. Ko'ág̃a jahecháta ambue ñe'ẽ. Ko'ápe jaguereko vaka. Mba'éicha ikatu ñamoñe'ẽ pe hẽ? Va, ka. Oguereko pundie, pu'ae. Pundie, pu'ae. Avei jarýi. Jahecháta ko'ápe mba'éichapa oñemboja'o ko ñe'ẽ. Ja rýi. Pundie pu'ae. Pundie pu'ae pu'ae. Mitãita. Oĩramo hína heta mitã ikatu jaipuru avei mitãita. Mba'éicha ñamboja'óta ko ñe'ẽ? Pundie, pu'ae, mi. Tãi, pundie, pu'ae, pu'ae, ta, pundie, pu'ae. Péicha jaguereko mi, tãi, ta. Ko'ápe jaguereko ñe'ẽ omombe'úva ñandéve mboýpa oĩ, mbohapy kurãpepe. Upéicha ñamboja'óta, mbo, ha, py. Ha oiméne peẽ pejéta mba. Érepa ko'ápe pytãme oĩ hína. Upéva hína peteĩ pundie. Nemandu'ápa? Ko'ápe jaguereko hína ndaha'éi ra'e péva kurãpepe. Péva andai. Andai. Ehekami mba'épa he'ise kurãpepe ha mba'épa he'ise andai. Ha upe rire jahecha jeýta hína. Andai, mba'éichapa oñemboja'o. A, nda, i. Upépe oguereko hína nde, upéva hína peteĩ pundie. Péicha jaguereko pu'ae, pundie, pu'ae, pu'ae. Ha jaikuaa ko'ág̃a peteĩ ñe'ẽpehẽ. Ikatu oguereko peteĩ puae añónte. Péicha jahecha ko'ápe, anguja, mbohapy, nemandu'áke, pundiekõi, héra ndikatúire ojopoi hikuái, oho va'erã katuete oñondive, che, mbe, nde, Nge, nte, rre. Ohova'erã katuete oñondive hikuái. Ko'ág̃a jahecha ka'i. Ko'ápe jaguereko pundie pu'ae. Pundie. Pu'ae. Nemandu'ápa? Puso hína peteĩ pundie, upévare oho pe pu'ae ykére. Ambue ñe'ẽ pehẽme. Ka'aru. Upéicha avei ko'ápe. Ka'-a-ru. Mbohapy jave jajejurupe'a ikatu hag̃uáicha ja'e ko ñe'ẽ. Ka'-a-ru. Ru. Péva hína pe ka'aru porãiterei ohechaukáva ñandéve. Ha pépe peẽ pemoñe'ẽta mba'épa he'i. Ko'ág̃a jahechamíta umi ñe'ẽ peteĩ javénte jajejurupe'ávo ja'e hag̃ua. Tãi. Guéi. Y. Peteĩ javénte ja'e. Iñe'ẽpehe teĩ. Ko'ág̃a pejesarekóke. Ñe'ẽpehe kóĩ. Péicha jaguereko pa'i. Ao. Mokõi jave ja'e. Ao. Mokõi jave jajejurupe'a, upévare ñe'ẽ pe hẽ kõi. Ko'ág̃a jahecháta ñe'ẽ iñe'ẽ pe hẽ apýva. Poapy, poapy. Mbohapy jave jajejurupe'a. Péa hína, poapy. Kuarahy. Jahecháma hína upépe. Angu'a. Pépe jaguereko pe angu'a ra'ãnga. Mbohapy jave jajejurupe'a ikatu hag̃uáicha Ja'e ko'ã ñe'ẽ ñamoñe'ẽ pehẽvo. Nemandu'áke. Kuarahy. Ñe'ẽ pehẽ ita. Péa hína, hetavémarõ oguereko. Mbohapy jave peve ikatu ja'e ñe'ẽ pehẽ apy. Ág̃akatu hetavéramo ja'éntema hína ñe'ẽ pehẽ ita. Péicha jaguereko temiarirõ, temiarirõ. Avei jaguereko hína mbo'ehára. Pejesarekóke. Pehendu porãke mba'éichapa ja'e mbo'ehára. Péicha ikatu ndereheka avei ambue ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha jaikuaave. Ñanemandu'ávo ñanembo'epýre

Pejesarekóke. Jatevu ovy'a jagua ati'ýre. Jatevu ha jagua oñoirũ. Che irũ he'íva ojejapóta. Jahechami mba'épa hína pe He'iséva ko ñe'ẽnga, ajépa? Upéicha hína. Nde rehénte maime he'i jatevu. Mba'e he'ise upéva? Oĩ porã, che irũ he'íva ojejapóta. Ko'ág̃a jahecháta ambue ñe'ẽnga. Ñamoñe'ẽmi, Apúrope jakare jepe ojahoga. Mba'e he'ise upéva? Jahecháke py'ata rova ndoguerúi mba'e porã. Ndoytakuaáiva ikatu ojahoga. Jakare ndoytakuaáigui ojahoga. Mba'épa pe he'iséva hína apúrope? Jakare jepe ojahoga. Upeichaite py'atarova ndoguerúi mba'e porã. Ko'ág̃a ñamba'apóta ñe'ẽpehẽre. Jaiporavo ñe'ẽ oñemopehẽ porãva. Tembiapo. Jahechamíta mávapa hína pe jaiporavótava ojehai porãre. Tem, bi, a, po. Tem, bia, po. Te, mbia, po. Ko'ág̃a nde rejapóta nde kuatiápe. Oĩ porã. Te, mbia, po. Upeichaite. Jaiporavo ñe'ẽ oñemopehe porãva. Ambue tembiapo jajapo jeýta upécharamo. Taitachu. Ápe oĩ hína taitachu. Ta i ta chu. Tai ta chu. Ta, ai, ta, chu. Upéva ndaha'éi, ajépa, oĩ vaieterei voi upéva. Mávapa pe oĩ porãva? Upeichaite. Tai, ta, chu. Nde valeterei, ejapo porãiterei ne rembiapo. Jaiporavo jey ñe'ẽ oñemopehẽ porãva. Kuimba'e. Ápe oĩ peteĩ kuimba'e. Kuĩ. Mba. E. Ndépa mba'e rehecha upépe. Ndikatúi peteĩ ñe'ẽpehẽ opa pundiépe. Ko'ãpe oĩ voi mokõi ñe'ẽpehẽ opáva pundiépe. Me ha pe puso. Ajépa, oĩ vai upéa. Ko'ãpe he'i kuĩ Mba, e. Ikatu pea jahechami ambue kúi mba, e. Eikuaáma nde mávapa hína pe oĩ porãva. Ajépa. Upeichaite oĩ porãiterei. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo ñanemandu'a jeýta mba'épa ñande jaikuaa ko árape. Jaikuaa mba'éichapa ha mba'éichapepa ikatu jaipuru ñe'ẽnga. Jaikuaa kuri ñanemandu'ávo ko mymbáre. Ivaí la Cuadro he'i kururu omañárõ Espéhope. Ha avei jaikuaa ñe'ẽ pehẽ rehegua, mba'éichapa ikatu oñemoñe'ẽ pehẽ peteĩ ñe'ẽ. Ha jaikuaa avei oĩha hetaichagua ñe'ẽ pehẽ oĩva hína ñe'ẽme, ñe'ẽ pehẽ teĩ, ñe'ẽ pehẽ kóĩ, ñe'ẽ pehẽ apy ha ñe'ẽ pehẽ ita. Péicha